تصور سرائیکی تے تساں ݙیندے پئے وے میرا یوٹیوب چینل تصور سرائیکی

جیڑھے اکھاݨ آندے ہن تے انہاں کوں اردو دے وچ آکھا ویندے ضرب المثل کیا آکھا ویندے ضرب المثل آکھا ویندے اردو دے وچ تے سرائیکی دے وچ آکھا ویندے اکھاݨ اون دے بارے ویڈیو بݨیسوں ساݙی جیڑھی سرائیکی ہے سرائیکی دے لوگ ہن تقریبا کوئی چھ سات کروڑ لوگ ہن سرائیکی دے

جی جناب میں ہاں سرائیکی میں ہاں سرائیکی وہ تو پتہ ہی ہے میں سرائیکی ہاں میں ہاں سرائیکی میں صدقے تے قربان اپنی مٹھی تے سونی زبان تے سونی بولی سرائیکی تے اساں ٹھوس سرائیکی سے ساکو گال سرائیکی باندھی ہے نیلی اجرک ہے پہچان ساری رنگ نال سرائیکی بھاندی ہے ساکوں چال سرائیکی بھاندی ہے ماں بولی سرائیکی بھاندی ہے ہن حال سرائیکی بھاندی ہے ہر حال سرائیکی بھاندی ہے اساں ہاں یار سرائیکی اج دے ویڈیو شروع کرنے ہیں جیرے کو سارے کو پہلی اکھان ہے پہلی ضرب المثل ہے پہلی کہاوت ہے سرے جڑے لوگ سیانے لوگ آکھ گئے او ہے او گنا مٹھا جیڑا چوپ نہ ڈٹھا او گنا مٹھا جیڑا چوپ نہ ڈٹھا دوستو ان کا مطلب یہ ہے کہ او بندہ چنگا ہے جن دے نال کدام واسطہ نہیں پیا مثال دے طور دے کہیں بندے کو تساں آدھے بندہ بڑا چنگا ہے

گھر اچ نہ اکثر عورتاں اے لفظ آدھیاں رہندیاں اے اکھاݨ آدھیاں رہندیاں ڄم مکا نی نک نان کیاں تے یعنی کہ کوئی چیز تھیوݨ کنوں پہلے اوندا اندازہ لا گھننا کوئی کم تھیوݨ توں پہلے اوندا اندازہ لا گھننا اوندے اتے مثال ݙتی ویندی اے کہ ڄم مکا نی نک نان کیاں تے۔ ایویں ہی اگلی مثال جیڑی ہے سارے کول او ہے ماں کولو دھی سیاݨی تے بھاجی اچ سٹے پاݨی او ہے ماں کولو دھی سیاݨی ردھے پکے دے وچ سٹے پاݨی ماں کولو دھی سیاݨی ردھے پکے دے وچ سٹے پاݨی اے وی اکثر طور تے عورتاں نہ مثالاں ڈیندیاں رہ ونجن انہاں مطلب اے ہے کہ کملی عورت کہیں کو کملی عورت آکھا آکھنا ہوے نا تو انہاں تے مثال ڈتی ویندی ہے ماں کولو دھی سیاݨی ردھے پکے چ سٹے پاݨی ایویں ہی ساڈے کول جیڑی اگلی مثال ہے اگلی ضرب المثل ہے اگلی اکھاݨ ہے اگلی کہاوت ہے لوکاں کو متی ڈیندی تے آپ لڑدی ویندی

لوکاں کوں متی ݙیوے۔ ایویں ہی اڳلی جیڑھی ضرب المثل ہے او تساں اکثر سݨدے ہوسو ٻہوں زیادہ ٻولی ویندی ہے کہ اڳے چکڑ ہئی اتوں بھیݙاں چا مترے اڳوں چکڑ ہئی اݙوں بھیݙاں چا مترے ایندا مطلب ایہ ہے کہ اگے ہک مصیبت ٹلی نہ ہئی، ہک مصیبت ڳئی نہ ہئی، ڳالھ توں لتھی نہ ہئی، ٻئی مصیبت جیڑھی ہے او ڳالھ اچ پئے ڳئی۔ ایندے اتے مثال ݙتی ویندی ہے، سرائیکی جیڑھے مثال ݙیندے ہن جیڑھے پراݨے لوک مثال ݙیندے ہن نا او ݙیندے ہن کہ اگے چکوڑ ہئی اتوں بھیݙاں ڄم اترے۔ اڳلی جیڑھی ساݙی اکھاݨ ہے، ساݙی کہاوت ہے۔ ضرب المثل ہے او ہے کیڑی ہے او ہے صدقے ماسی گھولے ماسی روٹی اپنے گھر ونج کھاسی صدقے ماسی گھولے ماسی روٹی اپنے گھر ونج کھاسی ایندا مطلب اے ہے کہ کہیں دا اتو اتو دا پیار یعنی کہ دل وچ کوئی ٻئی ڳالھ ہونڑی تے اتو صدقے دے گھولے دے یے دے وہ دے صدقے ماسی گھولے ماسی روٹی اپنے گھر ونڄ کھاسی اے اگلی کہاوت جیڑی ساڈے کول ہے او ہے نکتا تما کیہاں اما لکھتا تما کی آما یعنی کہ جس ٹائم مطلب نکل گیا ول تو کون دے میں کون ایندے اتے اے مثال لیتی ویندی ہے کہاوت آکھی ویندی ہے نکتا تما ول کی آما یہ سارے کول ہے جی کہاوت ہے او ہے اساں تیڈیاں نمازاں پڑھوں تو تو ساڈیاں آستیناں بھنے اساں تیݙیاں نمازاں پڑھوں توں ساݙیاں آستیں نہ بھنیں۔ ایندا مطلب ایہ ہے بھئی اساں تیݙے واسطے چنڳی سوچیندے ہیں تے توں ساݙے واسطے مندی سوچیندے ہیں۔ ایندا مطلب ایہ ہے۔ یعنی کہ کہیں دے بارے برا سوچݨا ہک بندے واسطے اساں مخلص ہیں تے او اڳوں مخلص نہ ہووے۔ تاں اوکوں ایہ آکھا ویندے کہ اساں تیݙے واسطے نمازاں پڑھوں تاں توں ساݙیاں آستین نہ بݨیں۔ ایہ سیاݨے جیڑھے کہاوتاں ݙے ڳن جیڑھے مثالاں ݙے ڳن نا او کئی حد تک صحیح ݙے ڳن۔ انہاں دا نچوڑ انہاں دا ٻولݨ دا طریقہ انہاں دا آکھݨ او اڄ ساکوں یاد آندن۔ ایویں ہی جیڑھی اڳلی کہاوت اڳلی مثال اڳلی ضرب المثل اکھیں توں اندھی تے نہ ہے نور بھرے اکھیں تو اندھی تے نہ ہے نور بھرے ایندا مطلب اے ہے کہ اپنے نا تو یعنی کہ جڑا نا ہوے اوندا الٹ جڑا اوندا نتیجہ ہوے یعنی کہ جیڑے بارے او مشہور ہوے نا اوویں ہوے نا اوکوں آکھدن اکھیں تو اندھی نا نور بھری ایندا نال ہک ٻئی وی ایویں مثال ہے ماء مر گئی اندھارے تے دھی دا ناں بینٹری یہ بھی اندر آ ویندے جڑے میں دسائے کہ نا نہ ہوئے تے اور چیز اندر خاصیت نہ ہوئے جڑی اندر بارے بیان کی ونجے اگلی جڑی سارے کو وہ بھی اندر نال ملتی جلتی ہے وہ آ دن سہی ماں مر گئی رکھانے دھی دا نا دہی کہیں کم دا بھئی پتہ کینی تے گالھ ہی سنڑو چا تے او آکھدی میں تیر مار کھاں یہ وہ اورا پورا او آکھدے ماں مر گئی اندھارے او سوری ماں مر گئی رکھانے دھی دا ناں ڈئی